Хәерле көн, Яшел камин тапшыруын караучы милләттәшләребез. Менә соңгы араларда үтеп киткән вакыйгалар белән, язучылар берлегенең эшләгән эшләре белән таныштырып китәм. 14 июльдә Күренекле шагыйребез, дәүләт эшлеклесе морза Гавриил Державинның туган көне, анда чәчәкләр салдык һәм аннан соң Лаеш районында, аның туган җирендә аның премиясе белән бүләкләү булды. Язучыларыбызны Ольга Иванова дигән безнең тарих турында язучы әдибәбез, Быел Гаврил Державин премиясенә лаек булды. Инде менә әле шушы көннәрдә генә безнең Биектау районының Битаман авылында Россия күләмендәге чара булды. Туфан Миңнуллин исемендәге драматургларның җыены дип әйтик, семинары, өченче семинары бик матур үтеп китте. Хәзер инде бүгенге тапшыруыбызның кунагы күренекле шагыйрәбез Илсөяр ханым Ихсанова безнең октябрь аенда бөтен Россия күләмендә халык санын алу буенча чаралар үтәчәк. Һәм аның да менә шигъриятенә игътибар итсәк, аның шушындый чәчәкләрдәй бай иҗаты бар. Илсөяр ханым, сүз сезгә. Казанда ниләр бар? Казанда ниләр бар, Казанда? Сорыйлар Уфадан, Төмәннән. Дөньяга сибелгән татарның карашы Казанга төбәлгән. Казанда татар бар, урыс бар. Һәм башка күп төрле милләт бар. Янәшә мәчетләр, чиркәүләр. Ярашып яши бар өммәтләр. Җегеткә үтәрлек сораулар. Бәгырьне сызлатып торалар. Туган тел үксезлек чигендә. Ә болай Казанда бар да бар. Казанның энҗесе, ак кирмән һәм кызыл кирпечтән манара. Кичләрен Сөембикә кайта да, тәрәзләр гүяки ут ала. Тукай бар. Мәрҗани, Кол Гали, Кол Шәриф, барсы да халыктан. Һәйкәлме, мәчетме, алар бит без исән булсын дип калыккан. Кабан бар. Төбендә хәзинә Ымсытып ята күк һәркемне. Риваять дисезме? Әлбәттә, риваять, халыкның хәтере. Казанда тарих бар, хәтер бар, Ил-милләт хакында әйтем бар. Бүленсәң, ашарлар бүреләр, Күңелдә ялвару, хәтем бар. Касан ул татарның кагъбәсе, Өмете, күңеле түрендә Таяныр терәге тарихта, Киләчәк язмышы бүгендә? Сорыйлар Уралдан, Кырымнан, Ырымбур, Әстерхан, Төмәннән, Казанда ниләр бар?

Һәм менә шушы вакытта без кайда гына яшәсәк тә, татарның нинди генә этник төркеменә карасак та, үзебезне татар дип яздырырга тиешбез. Бу бик зур мәгънәгә иде. Чөнки без Россия Федерациясендә халык исәбе буенча икенче урынны алып тора торган зур халык. Шушы урыныбызны саклап калу өчен һәм милләтебезнең киләчәген саклап калу өчен безгә бердәм булу бик тә мөһим. Җыелыйк бер түгәрәккә, Әйләник бер уңайга, Мишәрләр дә, типтәрләр дә, Керәшен дә, нугай да. Казан, Кырым, Себер, бар да Ханлыклар тоткан халык, Халыкның рух ныклыгына Торырсың хәйран калып.

Җырлар алфавит тәртибе буенча тезелде, әлбәттә инде, ноталар белән. Фәрит абый инде ул, аның үз иҗади йөзе, үз сүзе, үз моңы, аның үз фикере бар. Аның холкы да шулай ук бик йомшак кына, ул гаять итагатьле. Шуңа күрә аның әсәрләрендә дә нәфислек, ярату, миллилек нәкышләнә. Чөнки ул җырларын үзе дә шуның кадәр йомшак тавыш белән башкара. Үзе дә тамашачыга үзе җырлап җиткерә. Менә бу Хаман яратам китабында да милли нигез, нигезендә милилек яткан җырлар да бар. Шулай ук заманча җиңел яңгырашлы романс стилендәге җырлар да тупланып бирелгән. Барыбыз өчен дә кадерле булган бу җыентыкта Фәрит Хатиповның җан сулышы, йөрәк тибеше, кан агышы салынган. Баянчылар өчен дә, җырлаучылар өчен дә файдалы хезмәт булыр дип уйлыйм. Әгәр дә инде кызыксынучылар булса, автор турында ахырда кыскача Белешмәлек тә бирдек. Анда Фәрит абыйның тормыш баскычлары белән танышырга була. Җырларга килгәндә исә, китапта тематика бик төрле. Авыллар турында да, махсус аерым аталып язган авыллар турында да җырлар бар. Туган якка кагылышлы, мәхәббәт турында, дуслык һәм башка бик күп темалар урын алган. Фәрит Хатиповның җырлары халыкчан, бер-берсен кабатламый, ләкин төрле характерда язылган. Лирика классика белән үрелгән романс формасындагы заман ритмындагы җырлар да бар. Алга таба да Фәрит абыйның әле бик күп җырлары дөнья күрер, аның җырларына җырларын җырчылар җырларлар дигән өметтә калабыз. Рәхәтләнеп Фәрит абыйның китабын кулыгызга алып, җырлап утырырга киңәш итәм.